Tutan ah van i ruah tuah hna usih ti ka duhmi cu Trump nih fifty year mortgage kha ah President Roosevelt nih rak chuahpimi thirty year mortgage he compare in a van chuahpimi mah kong hi le Veteran Day timi kha Victory Day ti ah thlen ding in a chimmi um Nizan nai November thla Veteran Day zongah khan a chim i cu khawh ahcun mah khakha a luan ciami May thla ah a rak chim cangmi a si. Le hi Veteran Day le hi 50 Year Mortgage timi te hi kan van zoh ti hna lai. I aa thil a um tawnmi cu rampi pakhat khi kanmah Laimi te hna nih Kan van chim tikah khin zeipi khi a va hnursuar lai loh ti bantuk kha chim kan hmang. Asinain reality kan theih dingmi cu rampi cozah hruainak tang ah a ummi kan si caah khan thil a ṭhat a si ahcun rammi kha ṭhatnak an kan pek. A ṭhat lo a si ahkhan cun impact an kan tuah. Mah kha reality ah kan duh zong duh lo zong ah a cangmi si caah khan thil sining tete khi cu kan theih khi a hau. Kanmah nih kan va thlen khawhmi a si lo natein zeidah thil a cang timi kha kan theih chung peng kha a hau i tutan ka van langhter duhmi hi kanmah tu nih zeidah a ṭha deuh hnga timi ti khi tu khi van tuak ding in khin penetrate ka van tuah duh deuhmi kha si. Mah khakha a ngaitu nih Nan van ngeih i zeitindah nan ruah timi kha a homework bantuk in khan ka van chiah duhmi kha a si. Le tutan ah hin a pakhatnak ah uh, mortgage kong he kan van zoh ta hna lai. I uh, veteran kong zong hi a biapitnak cu hi mortgage kong kan zoh hlan ah kannih zong dothlennak a tuah cuahmahmi kan si. Cucaah hmailei ah teinak zong khi va hmu hna u sih law Khi tikah khin teinak bianabia ah teinak kan hmu va ti ko a si. Teinak kan hmuh a si ahcun zeitindah min kan pek lai timi pawl kha mah kha biapi ngaingaimi a si caah khan kanmah kong he ai pattatmi ṭhiamṭhiam a si. Zeipaoh kha tingkhan sa lak ding kha a si i cucaah cun mahte hi kan van ruah chih ding in khan kanmah nih kan ton cuahmah mi experience thil a si caah khan ka van langhter duhnak a si i man zoh hna lai i Trump nih a chimmi tu hi kan van ngai hmasat hna lai.
Housing costs are still out of reach. And another thing that your administration is trying to tackle yeah. on many Americans, the average age of first time home buyers are now up to age 40, which is sad

Okay, um, ka vial khan van si sehlaw hi kong he pehpar in khan van chim. Uh, ka van duhmi cu atu Trump nih a van chimmi cu hi nih hin cun uh, big factor a chuahter lai lo a timi ka si. Kum sawm thum ka kum sawm li in a si ah khan cun tlawm deuh an pek lai a ti. Kum sawm nga si ah khan cun inn man kha tlawm deuh an va pek lai i makhakha affordable a si deuh timi kha van chimmi a si. Kamkhat lei ah makhakha a dikmi a si. Minung cu kan chim bantuk khan kan dirhmun kha ai lawh lo caah khan kha bantuk a dirhmun ca zong ah khan a ṭhami kha a rak um lai. Kanmah cio zong nih kan duh khawh menmi a si. Nihin ni caan ah financial lei nih an timi cu hi bantuk mortgage system pawl hi financial Ṭhep an ti le kha bantuk rap chungah khan rampi, ram mipi hna kha rap chungah khan an kan thlak. Le financial crisis ah khan hechati ah khan zungkan kan tuah. Le kha bantuk dingin khan system nih khan US system nih khan an kan tuahmi kha a si. Le hi zawn ah hin a van chimmi kha kan van theih. Asinain kam khat lei ah zeitindah behind in thil kha miapi kha trap an kan tuah ve timi zong kha kam khat lei lawng zoh loin khan a kap hnih in khan thil kha zoh a hau i mah cu kan van zoh hna lai i cun atu i next video ka van langhter duhmi cu mi pakhat nih kha 50 le 30 year more ke kha compare a van tuahnak a si mah cucu kan zoh hna lai hi kong hi a luan ciami caan ah mortgage inn man kan pek tikah Principal kha a si khawh ahcun zakhat ma sawm nga maw kul maw ti bantuk tete in pek a ṭhatnak kong ka rak chim bal. I nanmah nan website cio ah khan nan innpeknak website cio ah khan nan test i nan bih a si ahcun fiang tein nan hmuh lai nan i fiang lai mah khakha. Mah bantuk pungsan te kha Hi pa nih hika hin pakhat pa nih a van langhtermi a um i cuti cu for example ah illustration caah khan ka van langhter lai. Zeitluk dah ai dan timi kha kan van hmuhfian khawhnak ding caah van zoh hna usih. 50-year mortgages. That's like a real thing that they're going to launch here very, very soon. Uh, Trump just announced it, and I want to break down a 30 year mortgage for you and a 50 year mortgage for you because

Hi two thousand one hundred he fifty a si ahkhan cun fifty year mortgage a si ahkhan cun thirty mortgage ahkhan cun thonghnih le zali a chiah khatkhat tax te pawl ai tel rih lo. I mah hihi a tuakmi hi nihin i in man rate ning kha a si ko. Le kha chungah khan Tingnga kha va si sehlaw innman kha, le tingkhat khi dawng payment hei pe sehlaw ti kha si. Kha tikai ka hin tingli tang 50 zeilo zawn an kan van zoh si ahcun, le a pek hnga dingmi cu innman kha thonghnih le zakhat a si. Asinatein interest rate cu ka hin tingriat a si cang. 30 year ah khan cun tingli a si. Kha kan van tuak hnga dingmi cu bank pawl nih bank system pawl nih zeitluk in dah mipi tangka an kan ei timi kha ka van langhter duhmi a si. Mipi caah mipi caah khan a ṭhatnak tampi cu um ve. Sau deuh kum sau deuh pek ah khan cun. Asinain zei profits dah mirum caah kawl lengmang a si timi kha kan van fiannak hnga ding caah khan ka van langhter duhmi a si. Total ah khan cun hika hin hi nan hmuhmi kha si ko. Le cucaah cun ai van dang tuk thirty le fifty year ah khan. Mah kha si cucaah cun principle hi bianabia tingthum tingli man a si ah khan cun principle hi zathum Kan pek tikah atu six percent, six point five, six point five te pawl percent interest rate in kan pekmi hi tingthum le sawmnga in tingli karlak in a si ahkhan cun principal ah zathum kan pek a si ahcun tax le escrow te pawl ahkhan thonghnih le thonghnih le zakhat zahnih zathum hrawnghrang kha a si cang. Cucacun inn man thonghnih le zanga ti bantuk kan pekmi ahkhin kanmah nih inn man taktak kan pekmi cu zahnih zathum te lawng a si. A dang vialte thonghnih renglo kha interest rate a si. Cuticun financial trap kha hi- hi bantuk nih khan ti ko a si la bank pawl nih maw mortgage pawl nih maw kha khan an kan tuah. Cucaah cun thil a ummi cu hika zawn ah hin fifty year hi a ṭha maw ti ahcun ah man tlawm deuh tein pe ko usih timi hrangah khan cun a ṭha ve ko. Khakhakha temporary mithmuhnak menmen a si. Asinatein kan zoh a si ahkhan cun tingli, tingngam in kan cawkmi kha Interest rate lawng bak in khan tingriat a si cang. Inn man kan cawkmi nakin interest rate kan pekmi kha a tam deuh cang. Khata khan thil kha a um. Cucaah cun 50-year plan hi a ṭha maw, 30-year plan dah a ṭha maw timi hi kan zoh a si ahcun a pakhatnak ah uh, demand le Demand le supply timi a um i kha bantuk fifty year a si ahkhan cun minung tam deuh nih khan inn kha cawk kha an van duh lai. Mah khakha analysis an tuahnak ka van chimmi si. Kha bantuk dirhmun a si ahkhan cun mipi tam deuh nih khan inn kha cawk kha an van duh deuh lai. Kha tikah khan demand a van tam deuh tikah khan cun inn man kha a kai lai. Khakha pakhat. A pahnihnak ah thil man A pahnihnak ah a ponh ummi cu kum hlei nga le kum sawmthum karlak tatṭan hman ahkhin kum hlei nga cu interest rate kha a tlawm deuh. Cu ve bantukin kan van zoh dingmi cu kum sawm nga a si ahkhan cun kum sawm nga le kum sawmthum karlak ahkhan cun kum sawmthum kha interest rate a tlawm deuh. Kum sawmnga si ahkhan interest rate kha kai cang. Cucacun kum sawmnga plan a si ahcun kum sawmthum plan karlak te zong kha interest rate kha a van tam deuh cang lai. Interest rate kha a kai deuh cang lai timi kha uh, an cuanh ning si. Cucaah cun thil man, inn man, uh, economic ṭum ding in an chim cuahmah ko natein khan hi bantuk practical i thil a kalmi van zoh tikah khan a result a va langhter hnga dingmi cu thil man kai le inn man kai interest rate kai ma kha kha a formula system taktak nih khan cun a langhtermi a si timi kha van langhter ka duh mipi cheukhat caah a ṭhatnak um lai asanaten zeidah mipi kha hard harnak an kan pek timi kha a taktak ah zeitindah harnak an kan pek timi khi van langhter duhmi a si. Cuti si ahcun kha vial kha uh, mortgage plan si ko sehlaw veteran kong he kan van zoh tuah hna lai. Veteran kong ah Trump nih a chimmi kha kan van ngai phot ta hna lai. As you know, today is not only Veterans Day, but it's my proclamation

Veteran Day kha Victory Day in kan thlen lai. Friend te pawl hna zong nih Victory Day an ti timi kha a van chimmi a si. Le ah a dik ngai ko lo maw tiin khan van ruah a hau. Cucaah cun kannih zong dothlennak tuahmi kan si tikah hmailei ah kan cungah van tlung ve te sehlaw kha bantuk caan kha van phan hna sehlaw zeitindah min kan pek lai timi kha uh, A van ra ve te lai i ruah a hau. Cucaah cun hi US nih a rak tuahmi hi zeitindah kan i cawn ve a herh? Hi bahuhtu ṭah he timi kha ka van langhter duhmi a si. Le US nih cun kan theih, kan theihmi cu Memorial Day timi zong kha a um ṭhiamṭhiam ko. Le Veteran Day tu hi ka van langhter hmasat lai i Veteran Day timi cu a tlangpi in a sawh duhmi cu World War One te pawl ah victory an ngah. Le kha tikah khan atu bantukin Veteran Day an ti i Trump nih a van kalpimi Veteran Day le Victory Day ai dannak cu Victory Day cu kha an teimi kha celebrate va tuah kha a si. Asinain US cozah nih a kalpimi veteran day timi cu a thimi lawng kha si loin a nungmi si hna seh, cun a kutke a tling ti lomi si hna seh, disease a dam lomi pawl si hna seh, death, disease and living timi kha an zate khawmh in mah khakha US rampi caah rian an ṭuannak upatnak kha hmakha a si. Culawng sal loin Veteran Day nih a khabarmi a thuk tuknak cu Veteran Day nakin a kauh deuhnak le a dip deuhnak, a thuh deuhnak cu military lawng kha si lo. Annih kha cu Costco te pawl, Air Force te pawl, kha bantuk Navy te pawl, Cukhua ahcun ke ralkap kha bantuk vialte kha a cover dih. Veteran Day timi nih cun kha bantuk i US cozah country a kilvengtu kha bantuk vialte kha a thi mi he, a nung mi he, a dam lomi he Kha bantuk vialte kha upat peknak ding caah khan a khavar dih. Cucaah cun veteran day timi hi a deih pe, a suallam a thuk tuk timi te kha van chim ka duh, van langhter ka duh. I mah cucu uh, a hram a thok, a hram a thok ah khan cun uh, veteran day tin kan an rak ti lo i kum sawm thum le kum li a rauh hnu ah khan veteran day an ti 1918 uh, November 11 Kan ai rak thawk i mah kha kum sawmthum le kum li a rauh hnu ah mah hihi thlenmi kha a si. Le kha he ai lomi Memorial Day timi zong kha a van um ṭhan i US cozah nih Memorial Day an van timi zong kha kan van zoh dingmi cu Civil War in kan ai thawk. Civil War ah a thimi tampi an um. An chungkhat le hna nih an thlan ah khan pangpar tete pawl he he ti an ṭamh mi kha decorate an tuahmi kha hmuh cio kha a si. Kha tikah khan mah hihi vei memorial day tiin tuah ah a ṭha lai ti kha a si i kha dirhmun in khan US Civil War lawngah a thimi si loin vawleicung raltuknak pohpoh ah a thimi ralkap hna upatnak ding caah khan mah ah khan memorial day ti te khan an van tuahmi kha a si. Le hi ka van chim duhmi cu Pu Trump nih kan tei World War One ah teitu kan si ti kha a si. Cucaah Victory Day kan ti lai ti kha a si. Kamkhat lei ah bia ummi cu World War One ahcun kanmah American lawng nih kan tei ṭung lo. All Align i bawmh in teimi pei a si ko cu timi zong kha a um rih. Kha zong kha ruah ding a si rih. Kanmah American lawng nih teimi ral a si lo. I hrawm in teimi a si. Khakhakha a point pakhat a sarih hoi. Culawng si loin atu kan chim bantukin khan hi ve Ṭhirindei cu a thimi he a thi lomi he living and the dead komh in upat peknak a si. Cu tikah a biapimi cu atu lio i a nung ve Ṭhirindei paoh ah a nung cuahmahmi tar pawl hna kha upatnak an van pek hna tikah khin Zeitluk in dah an i lawmh, an mitthli tlakmi te pawl, khi bantuk upatnak an van pekmi hna, kha bantuk pawl kha a sunglawi tuk hringhran. Kha tikah kha bantuk nih khan rammi, kha bantuk ram caah nunnak pek in Navy le si ah Air Force le a si ah, kha bantuk a ṭuanmi pawl vialte nih khan A nung cuahmahmi a ṭuanmi hna nih khan kha bantuk kha inspire an ngah, thazaang ṭhawnnak an ngah. Cucaah cun hi nih hin mi thazaang a pek ning dan kha ai rak dang tuk. A thimi cu ram caah an thi i upat an si ko. Asinain a nungmi cu a nung cuahmahmi kan si caah a nungmi tu nih thazaang kan ngahmi kha biapimi a si. Cucaah cun hi Veteran Day nih a kalpimi rianṭuantu hna motivate thazaang a pek ning hna mah kha impact a tuah ning dan kha ai rak dang tuk a deih pe a sullam timi te kha van chim ka duh i kannih kan ram zong hmailei ah teinak hei hmu sual hna u sih law ralkah a thimi hna ca zeitindah kan tuah lai a nungmi hna ca le a thimi hna ca zongah zeitindah min kan pek Lai: Ti bantuk tete hna kha atu US tuanbia i kan hmuhmi thil nih hin hmailei ah ruahnak an kan pek khawh lai ti kha ka ruah caah hi video te hi tawitnak tein ka van tuahmi a si. Ngaitu nan dihlak cungah kai lawm. Thank you.